Ajoli ka neno lok angeya mo icwinyi wan luwo TV tum cabit man an nyinga Pat Robert Larubi. Mon ma tye ikumalo me Uganda tye ka lego gamente mi kati matek ka neno kit ma ki romo gwoko kwede twero ma meggi tutwalle icing co ma tye ka turo twero gi ki lutino anyira. Gin waco ni kare ni tim gero tye ka doko matek kutwal me nongo ni co goyo mon ki bene cik mo ma kato kwed mi mako gi pe tye ma atir atir oweko gin gi tye ka bak ka baka ka yenyo kwo kun nongo gineno calo pe kitye ka paro pi twero ma meggi. Wanen matut i ripot man ma a ki bot lacoc pa One Luo TV, Man Joni Sanni Ocaka Con.
Mon kok ni polgi kitye ka pyetogi ki unogi ki alany malit tutwal i kin pacci ma kwon nongo a ki bot co. Ento, cik mo keken peke ma tye kakemme i kom lutim bal meno. Pamela Angwec, Darekta me Gwed Ji owaco ni mono myero guille malo i lok me ilo twerogi ci man myero gunge ni obedo tic pa ngat acel acel me timo meno. Pien cik me Uganda ye laco me nyumo kadi mon madwong, ento in position ni tye ni ngo? Dong ngo ma Megonozato owaco ma lube ki cohabiting? Pien lube ni in iromo nywalo kadi lutino apar. Ento you are not a wife, you are a friend and you have been cohabiting for the rest of your life. Ki tung cel, Mego Rosalba oywa i kare me miyo pwonye. Owaco ni, Mono aye tye ka deno can malit i lok me lar angom i Acholi, ci omyero kiyab wang me konyo mon ki anyira wek gunong apwodamor.

I te cik me Uganda wa tye cik kwar wa ni lumego ne one myero gubed i ngom gang awor gi ki lutino gi ni. Ento omego wa ye? Omego wa tye ka ryemo wa o. Kadi bed kumeno, Proscovia Adong, won kom pa Peace Maker i Padibe Town Council i Lamwor District owaco ni dul pa mon ma ticgi me riyo tal tye ka nyako nyige i kin pacci. Man oweko mon mukene tye ka bedo ki kuc i paccigi. A Gin ma watimo maber me bedo calo Kic me Jeca piny bot jo madongo. Jo mukene tye mege pi gin gin loyi, ento nen ni in pe itwero. Ka in icako lok, ka cako yengo bene oke, latin eni na nen ni pe twero, ento kara twero. Ci meno amito apwoo Ker ma ominiwa. Oweko kombeddi cawa ni watye ki jami madwong ma tye pato wa achievement. Me acel, achievement ma megwa ni wanongo ni mon kara romo rii tar.
Kit meno bene, Godwin Onen, lador ot me Padibe Town Council, olego lutela me mako dogo kodigi me kelo kuc i kin paci wek lwak okwo ma opore labongo kukukuku.

Labolle, amito awacci kodi cultural belief mogo macon ni laco en aye dong is the head of the family, pol jami weng mon aye otimi, i lobo ni dong ngo kare ma dong lobo oo iye ni lobo dong olokke oo, so i kacokke ma kumeno calo wan lutino watito ki lwak Ni, I kare dong tic weng gitiyo kacel. Dako omyero okony laco, laco omyero okony dako. Langolkop macon ma oweko tic dok ngat ma tiyo pi twero pa lwak, Beatrice Okot owaco ni cik me lobo Uganda miyo twero bot mon me nongo ngom. Pien cik me Uganda 1995 An abedo i constituent assembly wan owiny dolo gi wawaco ni latin nyako litino anyira mukene ryek loyo litino awobe dok bene ki waco ni gwok adako bene timo ngo eeh ka in ibedo gwok adako ci pe imako lee nongo konyi peke so Kombeddi en ma in ibido kanye? Ka ikwanyo citep acel dong me donyo ki i nge doggola-ni, cit ibed i tam ilwodi ni, 'Wono yo, lobo mono ma megwa aye tye kwene? Kicim botwu. Pien ka dong pe kicimo, kombeddi an i to i Uganda, kono Covid, kono gin ango, kono gin ango. Caa mo keken kene ma ongole. Ka dong ongole, in aye ma in inywalo agobbe-ni, ikemme kwede. Pien kibipenye ni, 'I kare ma abwolo ii okwo, ngo ma ogeyi ipenyo en wacco? En wange ma nongo tye mere gik i gangi ni, 'Aa, myero iyo, myero iyo, miya wari aruki, miya boni aruki, acel kwede. En aye cako ryemi. Tute tye me neno kit ma omyero kiromo ilo kwede kero pa mege tutwalle man ma guwok ki i alanj me Lweny pa Adwi pa LRA. Pi Wan Luo TV, Jonisani ocaka con i Gulu City.